Komo hende muhé bo ta sinti e preshon un tiki mas tantu pasobra e ta un tiki mas difísil pa bo por yega na e korona. E aña aki ku mi tabatin e tuma di kitara ban tabata e promé bia ku ora mi a subi esenario ku mi tabata kantando e tuma ku tiki tiki mi ta mira kon e hendenan ta krese. Anto einan mi ta mane paso wak tumba ta algu. E tin su kosnan kuné, anto semper mi ta wak artisnan grandi manera Rey, Adja Tay, Dibo, Amos, Naki Tour, mi ta wak nan semper anto nan tin asina un energia riba stage, anto hende nan ta biba mee ku nan. Anto ami e añanan anterior nunka ainda mi no a logra. touch, mas e ta e surface di e energia ei ku bisa ora nan subi komo nan ta domina e escenario anto everybody knows it, you know. Anto ami anteriormente ainda mi no a logra yega einan pero e aña aki ku e tumba aki di Axel, gewoon wèg E koe a laga mi wak mi mes diferente den sentido ku hey mi tambe por reach e level ku mi tatanan aki ta na dje. Diferente tu mero nos tin hopi, dus mi a sin mi a mak mi un nepertje di kiko e ta feel like pa ta einan, pasobra kon ku bai bin ese ta e meta final pa mi tambe por yega einan anto tin e energia ei anto. E hendenan echt biba mi tur y tur y tur cu whatever cu mi bini cu ne. Juist. So, laga nos honesto, un di bo na aki of e otro artista anto e hopi mi bo a menciona tur, no matter what nan bin cu ne, mayoria bia e ta, e ta dal, nos pone asina, e ta dal. Dus mi tambe ke yega einan van pa mi tin e hendenan. den mi gara, uh -huh. pone asina. Uh -huh. Y tin un, un barrera quizás que bata sinti paso bata hende moe den e industria aquí? Ese um, seguro que sí, seguro que sí, paso vooral toen bata algo que pa años aan caba ta dominado door die hende homber. Dus anto hasta hopi aña ta ken ta e rey di tumbe. Masha tiki bo ta den nos di rey of reina cu no ta e aña aki cu Jeff a sali nos reina di tumbe, cual mi ta super contento. Dus e aña aki mi ta sinti cu echt e parti di e hende muhernan tambe a cuminsa crece. Nos hende muhernan tambe a cuminsa participa y a cuminsa deliver, dus mi ta haña cu awor si. Ederan a cuminsa ban, hey, ok, mi ta rey, so nos por tin, pero nos por tin reina tambe. Pero mi ta hesi cu vral den begin e ta un, ya, mi sa ki palabra mi usa p'e, pero gewoon weg como hende muhe bo ta sinti e presion un tiki mas tanto, pasobra e ta un tiki mas dificil pa bo por yega na e corona. Kico ta e presion? Kico ta cierto cosnan cu bo ta sinti por ta un hende muhe mester haci con e nomber? No. Bo sa mi tin, mi no sa, paso eigenlijk mi ta sinti manera ta gewoon nos tur ta subi stage anto perform anto deliver algo. Mi ta kere kisas dor ku pa años kaba ta rei nan tin ta sali ganador anto bo ta kustumbrá un tiki van oke no ta tòg ta un rei nos ta bai haña, dus mi ta kere e pueblo tambe a custumbrao cu van si cu ta hende homber ta e cos dus mi ta kere ta esey enton nos ya nos no ta biaho p'e reina di tumba nos tin Iselin nos tin mama Elia nan aki pero no tin no tin hopi abo Jeff tambe atrobe dus mi ta kere esey ta un di e puntonan dikon pero mi no ta kere echt tin algo cu nos mester haci diferente of zo gewoon. Un bon tumba mi ta kere bo mester tin ku endenan ta sinti ku hurado tambe ta feel. Anto mi ta kere ku nos tin esenan nos tambe por yega mas leu. Entonces aña aki mes a prueba ku it is possible.